Salam. Ösüşleriň ak atynda batly gadamlar bilen barha öňe barýan Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň mähriban adamlary, eziz ildeşler! Şeýle ösüşlere, özgerişlere beslenýän zamanada biz siziň her biriňiziň berk jan saglygyň, Maşgala ojaklaryňyzda agzybirligiň, rysgal-döwletiň ýar bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäris. Berkarar zamanada, türkmen halkyn şeýle bolelin durmuşda, asuda Watanda ýaşadýan türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun! Şeýle ýagşy arzuw-niýetler bilen! Ýigrimi ýedinji iýun, Medeniýet we sungat işgärleriniň, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni mynasybetli, Balkan welaýat Baş bilim müdirliginiň gurnamagynda Türkmen pedagog topary hem-de Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrabynyň bilim işgärleri bilen bilelikde Magtymguly, dünýäniň akyldary atly söhbetdeşligimize başlaýar. Biziň ilkinji söhbetdeşimiz Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrabynyň on birinji orta mekdebiniň mugallymy Seýran Seýitmämmedow mugallym ilki bilen şu ýetip gelen Magtymguly Pyragynyň şygyr ýetgini, şeýle hem Medeniýet we sungat işgärleriniň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Mugallym şu Magtymguly Pyragynyň döredijiligine seslenmedik ýazyjy şahyr ýok bolsa gerek. Şolar dogrusynda gürrüň berseňiz. Baştuna, dogry belläp geçdiňiz. Magtymguly Pyragy Şeýleräk goşgy setirleri bar, Bäş ýylda bir kitap ýazan işimi gyzylbaşlar gelip weýran eýlipdi. Indi şu bäş ýylda bir kitap eden işleri şo bir duşman çozanda weýran bolmagy, häzirki wagta şoň kitap görnüşinde, golýazma görnüşinde ýetirip bilmändikleri şo döwürdäki bir kösençlikler indi häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda häzirki döwürde Magtymguly Pyragynyň Kitabyka däl, Magtymguly Pyragynyň kitaby barada gürrüň ýok. Ähli kitaphanalarda ilki kitap başy bolup Magtymguly Pyragynyň kitaplary tom-tom bolup çykarylýar. Diňe obar däl-de, Magtymguly Pyragynyň döredijiligini derňeýän bir magtymgulşynaslaryň, dilçi, edebiýatçy alymlarymyzyň kitaplary şol sanda döredijilik adamlaryň Magtymguly Pyraga bagyşlap ýazan eserleriniň özem şu kitap tekjelemegi bezeýän hemişe bir kitaplar okyjylar köpçüligine elýeterli. Munuň özi näme diýmek, munuň özi Magtymguly Pyragynyň häzirki döwürde şu Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Magtymguly Pyragynyň bir tirsegine galmagy bolup durýar. Diňe bir mundan däl, eýsem, iki müň ýigrimi dördünji ýylyň Şeý Magtymguly Pyraga bagyşlanylmagy, şeýle hem Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň dag üstüne dag bolup döremegi bu aýdalarymyzyň ýene bir aýdyň mysaly bolup durýar. Şu Magtymguly Pyraga goýulýan hormatyň, goýulýan sarpanyň, Magtymguly Pyragyny dünýä çykarmakda alnyp barylýan beýik işleriň mysaly. Biz Magtymguly Pyragyny dünýä çykarýarys. Magtymguly Pyragy hem türkmen halkyny öz döredijiligi bilen dünýä tanatýan bir beýiklik, ägirtlik bolup durýar. Indi, ýagny Nusgawy edebiýatymyzyň düýbüni tutuş diýdiňiz, gaty dogry belläp geçdiňiz. Magtymguly Pyragy nusgawy edebiýatymyzyň görnükli wekili bolmak bilen çäklenmän, onuň düýbüni tutuşy, onuň kökünde, sütüninde duran beýik şahsyýet bolup durýar. Şu babatda beren soragyňyza kybap, şeýleräk goşgy setirleri ýadyma düşdi. Italmaz Akmyradowyň şeýle goşgy setirleri bar. Halypam sen menden bolgun habardar Şygryýet gününiň çogunda gözüm Yşk mülkünde ykrar edilen serdar Nepesiň göteren tugunda gözüm Käte-käte gynasa-da janlary Ýüreginden öner aý janlary Kim barlydan gözlär şadyýanlygy Garyp Keminäniň köhünde gözüm. Zehin aldyrmaz bu hala düşün. Gowgaly ýüregim, howlaly başym, Sarpasyny saklap bu gara başyň, Seýdiniň turuzan gohunda gözüm, Aýdymlaryn baş perdeden aýtmasam, Müsürde goýsalar gaçyp gaýtmasam, Watan söýdi diýmäň dostlar şeýtmesem, Zeliliniň çeken ahynda gözüm. Nokatda tutular otur ogrusy Menem şu ýollaryň ýetik ogrusy Däldirin biderek getir ogrusy Beýik Pyragy seniň ruhuňda gördüm diýýär. Elbetde, Italmaz Akmyradow şu goşgusynda nusgawy şahyrlarymyzy aýdyp-aýdyp iň soňuny Magtymguly Pyragy bilen jemleýär. Çünki Magtymguly Pyragy şularyň ählisiniň kökünde, özeninde durup, şolaryň ählisini bir göterip duran beýiklik bolup durýar. Indi eýýäm şo şahyrlaryň dörejiligi Magtymguly Pyraga ýüzlenen ýerleri babatda sözüni Naş goşgy bilen arkaýyn başlap biler. Şeýle hem indi Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň dag üstünde dag bolup döremegi hem Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary bilen Gahryman Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda edilen beýik işleriň biri bolup durýar. Kerim Guranipatyň şeýleräk goşgy setirleri bar, Ýöne bir uly däl, juda uly sen, dag ogly, dag şiri Magtym guly sen, Şonuň üçin saýlap daşlaň ulusyn ýasadyk biz senden dagyň ýagşysyn, Şeýdip dag üstünde dag bolup otur, kümüş suwa bakyp daňyňy atyr, Geçsede üstüňden müň-müňläp asyr, alarsyň alkyşdan paýyň ýagşysyn. Ýa elbetde şu Kerem agamyzyň Kerem aganyň ýazan şu goşgy setirleri bir ençe ýyllar mundan öň, ylla diýersiň, welilik bilen aýdylan setirler ýaly bolup ýaňlanýar. Çünki dag üstünde dag bolup, ine, Magtymguly Pyragynyň heýkeli, ine, häzirki wagtda döredi. Şeýle hem beýik şahyrymyz Magtymguly Pyraga, esasan-da, geçen asyryň edebiýatyna, ýagny ýigriminji asyr, on dokuzynjy asyr edebiýatyna ýüzlenemizde-de Magtymguly Pyraga bir şonuň döredijiligine ýüzlenilýär. Ynha, Nurmyrat Sarkanowyň kitap hekaýasy. Ählimiz-ä mälim, ählimiz bilýäris. Şol kitap hekaýasynda bir kitaba türkmen halkynyň goýýan gadyr-gymmaty şeýle bir uly beýan edilýär. Ýagny, Welmyrat agaň üsti bilen beýan edilýär. Diňe bir o däl-de, şo gelip-gelip, iň soňunda şo kim nälenip bir maşgalany ekläp oturylan bir guba düýäni çalşylan kitap Beýik Magtymgulynyň kitaby bolup çykmagy, eýsem, Magtymguly Pyragynyň üsti bilen türkmen halkynyň bir kitaba, ylyma, bilime, döredijilige goýýan sarpasyny ýüze çykarýan bolmagy ysbatlanypdyrýar. Munuň özi hem ýazyjylarymyzyň, şahyrlarymyzyň Magtymguly Pyraga goýýan ägirt uly hormaty, sarpasy bolup durýar. Şeýle hem Magtymguly Pyraga Pyragynyň döredijiligine bir ýüzlenýän şahyrlar diňe bir biziň türkmen halkymyzyň öz içinde däl, eýsem, bir daşary ýurt şahyrlarynyň hem Magtymguly barada ýazan eserlerini bir aýtman geçmek bolmaz. Ynha, mekdep mekdepde hem öwredýäs okuwçylara. Berdimurat Berdiananyň hem Garagalpak şahyrynyň goşgusy bar. Pyragyny okanymda aýdar edim her zamanda nogsan barmy begler onda sözüm sogap kylar edim diýýär. Elbetde biziň öz türkmen halkynyň däl daşary ýurt şahyrlarynyň başga milletleriň şahyrlarynyň hem Magtymguly Pyraga goýýan sarpasy oňa ýüzlenmegi ony özüniň ruhy halypasy hasap etmegi bolupdyr ýaly aýdalandyr olaryň aýdyň mysaldyr. Mundan başgada Ýa şeýleräk bir goşgy setirleri bar, Ýylgyr Durdyýewiň goşgy setirleri, Asman tutuk, gün ýakyndy ýaşara, Näzik şemal taýyp girdi içerä, Dagyň üstündäki älemgoşara Pyragynyň çeken ýaýy diýdiler. Aksakal ahuna dara diredi, Diýdim, bu mazary, özi nirede? Ruhy asman bile zemin arada, Jennetdir Pyragyň jaýy diýdiler diýip, Ýylgyr Durdyýew şeýleräk goşgy setirlerinde beýan edýär. Magtymguly Pyragy ählimiziň bir ruhy halypamyz bolup durýar. Ähli ýazyjy-şahyrlaryň ruhy halypasy, ähli bir türkmen halkynyň hem bir halky üçin hem ýol görkeziji çelgi, akyldar bolup durýar. Magtymguly Pyragy öz eserlerini, ýagny halky eserleri bilen halkymyzyň aňynda galan bir şahyr. Halky eserleri, ýagny halkdan, halky eser bolanda halkdan alnan, ýagny halkyň agysyny aglaýan, halkyň Bu buýsanjyma buýsanç, begenjimi begenç, ýagny umuman halkdan çykan eser bolupdyr. Ýa Magtymguly Pyragynyň halky eserleri bilen halkymyzyň aňynda galan, şeýle hem bir pelsepewi eserler bilen hem bir dünýä halklarynyň bir aňynda galan, dünýä halklaryn, dünýä halklarynyň arasynda türkmen halkyny dünýä çykaran şahyrymyz bolup durýar. Häzirki wagtda Magtymguly Pyragynyň ina özümiz bilýäs rus dili, iňlis dili, hytaý, hindi, ermeni dillerine, başga-da birnäçe dillere Magtymguly Pyragynyň kitaplarynyň terjime edilmegi, şol dillerde neşir edilmegi, Magtymgulyny dünýä okaýar diýmäge bize arkaýyn bir esas döredýär. Magtymguly Pyragynyň şygrylarynyň golýazmasynyň Ýunesko-nyň Dünýä hakyda tatly sanawyna goşulmagy ýa bolmasa Türksoý guramasy tarapyndan iki müň ýigrimi dördünji ýylyň we Magtymguly Pyraga bagyşlanylmagy şunuň ýaly uly bir abraýly halkara guramalar tarapyndan Magtymgulynyň bir ykrar edilýändiginiň ýene bir aýdyň subutnamasy bolup durýar. Ynha, indi häzirki wagtda mekdepde Magtymguly Pyragynyň öwredilişi barada bir mekdepde okuwçylara, şeýle-de halk köpçüligine bir wagyz-nesihatlar, bularyň üsti bilen Magtymguly Pyraga ýüzlenmek hem-ä Ähli ugry ösdürmekde, aýdaly, şu okuwçylaryň watançy, okuwçylary watançylyk ruhunda terbiýelemekde ýa terbiýeçilik ähmiýetli bolsun. Islendik babatda Magtymguly Pyraga ýüzlenip, şo okuwçylara sapak başlap biler. Diňe bir Magtymguly Pyraga bagyşlanan sapaklar däl, ýagny sapak geçenimizde diňe bir şo temalar däl-de, islendik bir esere, islendik bir sapaga girişjek bolanymyzda, öňünden Magtymguly Pyragyny bir çelgi edinip, bir öňden ýol görkeziji edip alyp bilýär. Bu hem Magtymguly Pyragyymyzyň juda köp taraplylygyny, onuň dörejiligiň juda giňdiginiň ýene bir aýdyň mysaly bolup durýar. Mugallym, sizem diňe bir pedagog däl, eýsem şahyr hökmünde-de tanalýaňyz. Öz döredijiligiňizi goşgularyňyzdan okap berseňiz. Baş üstüne. Häzirki wagtda wasp edere taryplara Watanymyz bar. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýagty ertirleri nazarlaýan, parahat, asuda, abadan Diýarymyz bar. Ynha, Watan ugrunda şu goşgymy okap bermekçi. Uzyn-uzyn köçeleriňi ädim bilen ölçeýärin, Eziz Watan, şygyrlarymy adyň bilen ölçeýärin. Garlaryňa gömüldigim, ýagyşlaryňa ezildigim, Şatlyk, hussan, bary sende. Seň bilendir hezilligim. Şahyr Halyl buşlugyna dolar ýazda gül çemenim. Eziz Watan, seň bahaňy hiç zat bilen ölçemerin. Asla seniň bahaň bolmaz, Watan! Sen haryt dälsiň. Meniň bile baý bolmanyň sen meňsem garyp dälsiň, a men seniň asmanyňa baky aşyk bir guşdyryn. Men watansyz bolsam eger, ýolsuz galan derwüşdirin. Häzirki wagtda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň ýylda bellenilip geçilmegi uýardy-da, ylaýta-da Medeniýet we basma goý işgärleriniň het güni şu hepdelik bilen birlikde bellenilip geçilmegi Magtymguly Pyragynyň bir tirsegine galdyrylmasy bolup durýar. Magtymguly Pyraga goýlan hormat, sarpa, ýagny bir biziň beýik şahyrymyz, beýik akyldarymyzyň üsti bilen edebiýata, döredijilige, sungata goýulýan sarpa bolup durýar. Ynha, şunuň ýaly Edebiýatymyzy aýaga galdyrýan bir edebiýatymyzyň hak goragçysy bolup, edebiýatymyzyň, sungatymyzyň, medeniýetimiziň ösmeginde, pajarlamagynda, halkymyzyň goşgy zatlaryňysy bilen dünýäde tanalmagynda, dünýä çykmagynda uly mümkinçilikler döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyşymyzyň çägi ýok. Şunuň ýaly ajaýyp döwürde ýaşadýan döredijilik bilen meşgullanmaga, ylym, bilim bermäge, Olara özümizi kämilleşdirmäge uly mümkinçilikler döredip berýän hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, başlarynyň dik bolmagyny, il-ýurt bähbitdeşleriniň mundan buýana hem rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edýäris. Mugallym beren gyzykly hem täsirli gürrüňleriňiz üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris. Galamyňyz ýiti bolsun! Sagdyn ruhly, ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly nesilleri terbiýelemekde Alyp barýan ýeňil bolmadyk işleriňizde üstünlikler ýar bolsun! Sag boluň! Mähriban ildeşler, eziz watandaşlar! Söhbetdeşligimizi Balkan welaýatynyň Dimargaz etrabynyň on birinji orta mekdebiniň mugallymy Süleýman Hanweliýew bilen dowam etdirýäris. Mugallymy näme atym bolup Pyragy dürli temalarda öz goşgularyny bize miras goýup-gidipdir. Esasan şu goşgularyna watançylyk temasy hem er-şerge çalt geçýär. Şahyryň döredijiliginde watançylyk temasy boýunça ildeşlerimize gürrüň etdiňiz. Başysyna, türkmen edebiýatynyň müň öwüşginli alma täjine deňelen Magtymguly Pyragynyň döredijiligi barada söhbet etmeli bolsa, aýdara diýere söz kän. Sebäbi Orta Aziýa halklarynyň içinde milli şahyry bolan halk diňe türkmenlerdir, ol-a Magtymguly Pyragydyr diýip belläp geçýär dünýä meşhur akyldar Bertelsiň aýtýan sözleri. Elbetde, Magtymguly Pyragynyň mekdebini geçip, Magtymguly Pyragynyň goşgularyny öwrenip, magtymgulyşynas bolan alymlarymyz bar. Ine, türk Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň professor-mugallymy Amannepes Şyhnepes şeýle baha berýär-de, Magtymguly täze türkmen mentallygy esaslandyran JDRD. Bu diýmekligiň özem Magtymguly Pyragynyň döredijiligine goýulýan ägirt uly sarpanyň nyşany. Indi Magtymguly Pyragynyň döredijiligi bize nämäni öwretdi? Magtymguly Pyragynyň goşgularyna düşünmeklik üçin, şeýle bir aýdylan söz bar-da, her bir şahyryň döredijiliginde Özdöredijiliginde şahyr özüni beýan edýärdi. Goşgy ýazýan adam özüni beýan edýär. Elbetde, Magtymguly Pyraga düşünmeklik üçin onuň ýaşan döwri bilen bir hatarda onuň ýazan goşgulary esasy gollanma bolup durýar bize. Magtymguly Pyragynyň goşgularyndaky syr, goşgularyndaky ägirtlik, beýiklik nirede ýerleşýär? Bu goşgularyň sözlerinde däl, bu sözleriň arasyndaky many goýazlygynda ýerleşýär. Magtymguly Pyragy goşgularynyň many goýazlygyna aralaşmaklygy üçin çuňňur ylymly bolmaly, köp ylymlardan habardar bolmaklygy talap edýär. Magtymguly Pyragynyň goşgularyna berilýän teswirlere düşünmeklik üçin, onuň manysyna aralaşmaklyk üçin hökman suratda taryhy wakalardan, taryhy şahsyýetlerden habarly bolmaly, şeýle hem köp ylymlardan habarly bolmaklygy talap edýär. Onsoň Magtymguly Pyragynyň Goşgularyny öwrenmeklik arkaly bizde ýüze çykan ilkinji pikirler, elbetde, her bir adamda-da bolşy ýaly, duýgularyň naýbaşysy hasaplanýan watançylyk duýgusy. Watan söýýän ynsanlar ýalňyz bolmaýarlar, muny öz goşgetirlerim bilen beýan edesim gelýär. Ata Watan, ene toprak hossardyr Kimdir biri ruhdan düşmeýän bolsa, biliň, onda Watan söýgüsi bardyr diýip aýdasym gelýär. Elbetde, watançylyk söýgüsi bolan adam kalbynda, watançylyk söýgüsi bolan adam ruhdan düşmeýär we esasy güýç Watandan alýar. Watan oň üçin, esasan, döredijilik adamsy üçin ruhy çeşme bolup durýar. Onsoň Magtymguly Pyragynyň döredijiligindäki watançylyk temasyna aralaşmaklyk, bu eýýäm watançylyk, watan söýmeklik, Watançylyk mekdebiniň bir düýp gözbaşy diýip aýtsagam öte geçdigimiz bolmasa gerek. Magtymguly Pyragy öz goşgularynda Berkarar döwlet bolmak, bagtyýar il bolmak, Agzybir, Erkana döwlet bolmaklyk baradaky pikirler goşgularynyň içinde ersargyç bolup geçýär. Hususan-da. Gidiji bolma diýen goşgusynda şeýle diýýär, Gel köňlüm men saňa nesihat kylaý, Watany terk edip gidiji bolma, Özüňden eýsik bir gaýry namardyň Hyzmatynda gulluk ediji bolma diýýär. Esasy maksat erkana, agzybir döwlet bolmaklyk. Döwlet bolmaklyk üçinem halkyň agzybirligi, serdar bolmaklygy, belli bir agza uýup, bir hereket etmeklik üçin halkyň özbaşdak döwletli bolmaklygy, ýörite bir serdar ýolbaşçynyň bolmaklygyny Magtym diňe bir Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde däl, onuň kyblasy Döwletmämmet Azadynyň eserlerinden hem esasy pikir, erşargyç bolup geçýän pikir bolup durýar. Indi Magtymguly Pyragy Türkmen Binasiýaň goşgusynda şeýle diýýär, Gurjugym aslynda bilgil bu zeminiň myhydyr, Erer ol erkin mydam, budur türkmen binasy diýýär. Türkmen binasyny türkmen döwletiniň ýyllaryň, asyrlaryň jümmüşinde ata-babalarymyzyň ençeme ýyllyk, sekiz asyrlyk arzuwynyň hasyl bolmagyny arzuw eder. Özbaşdak döwlet bolmaklyk diýilýän zadyň özi pederlerimiziň arzuwynyň wysal bolmaklygy. Biz häzir şeýle ajaýyp döwürde, Magtymguly Pyragynyň arzuw eýlän döwründe ýaşaýas. Şeýle eşretli zamananyň hözirini görüp ýaşaýan ýaş nesil bagtly, bagtyýar nesil. Biz, elbetde, Öz döredijiligimizde Magtymguly Pyragynyň goşgularyndan ylhamlanyp, hususan-da, watançylyk barada goşgularyndan ylhamlanyp ýazan öz goşgy setirlerim bilen dowam etmekçi. Arşy aglam hikmetine uçruşan guş dilinde saýrar zybanyň seniň. Güftar açyp, haýsy ýana ugrasaň. Iliň derdi boldy pyganym seniň, Tüm gijeler çeken ahy-perýadyň. Diňe ýurdum diýip zarlanlar biler, Asyl özenmi Pyragy adyň. Yşk dagyna çykyp aglanlar biler, Azat il gözlediň erkin güzerde. Şamu säher bidar erer dideleň, Il namyrat bolup umyt üzende, Şamçyrag dek ýol agtardyň gijeler. Iliňe bagş etdiň dille dessanyň, Dag-düzler unutmaz ýaşly çeşmiňi. Eýýam ötsün, asyr dönsün ýylsaýyn Dag şonda-da saklap otyr keşbiňi. Ynha, bu gün arzuw eden eýýamyň, Ýurt berkarar, iller bagtyýar çagy Döwrüň çalýar parahatlyk mukamyn Tirsegiňe galdyr diňle Pyragy. Beren täsirli gürrüňleriňiz üçin sag boluň mugallym, galamyňyz ýiti bolsun, işleriňizde üstünlikler ýar bolsun! Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren Magtymguly Pyragynyň döredijiligini öwrenmekde, okuwçylaryň arasynda ýaýmakda döredilip berlen ajaýyp mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsun aýdýar. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri mundan beýläk hem rowaç alsyn! Sag boluň mugallym, söhbetdeşligimize gatnaşanyňyz üçin ýene bir gezek minnetdarlygymy bildirýän. Sag bol. Mähriban ildeşler, eziz watandaşlar! Söhbetdeşligimizi Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrabynyň ýigrimi ýedinji orta mekdebiniň mugallymy Hannurdy Garaýew bilen dowam edýäris. Mugallym ine mekdepde ýaş nesle Magtymguly Pyragynyň goşgularyny ýetirmekde uly işler alyp barýaňyz. Häzirki wagtda Magtymguly Pyragynyň ömri döredijiligine Degişli garaýyşlar häzirki wagtda hem yzygiderli bir aýdylýar, bellenip geçilýär, dürli garaýyşlara eýe bolup durýar. Indi edebiýatçy hökmünde şahyr Magtymguly Pyragynyň ömri döredijiligine degişli bir garaýyşlaryňyzy, pikirleriňizi ildeşlerimiz bilen paýlaşsaňyz. Başga kimler? Ine, Magtymguly diýlende bir beýik akyldar, akyldar şahyr, öňdengörüji, weli bir adam, şahsyýet göz öňüňe gelýär-de. Magtymgulynyň sözüm gysga, şerhi köp diýip aýdyşy ýaly, näçe okasaň-da, onuň şonça-da täze many, dürlüçe garaýyşlar, dürlüçe düşünmek mümkin. Umuman, Magtymgulynyň döredijiligini öwrenmek soňky nesiller biziň paýymyza Paýymyz bolup durýar. Magtymgulynyň şygyrlary häzirki wagtda biziň alymlarymyz, dünýä alymlary tarapyndan öwrenilýär. Täze-täze pikirler, garaýyşlar, ylmy garaýyşlar ýüze çykýar. Indi Magtymguly, umuman Magtymgulyň döredijine düşünmek gaty adamzadyň akyly ejiz gelýär diýsek ýalňyşmarys. Çünki Magtymguly Berdigiň syryň bar işte, Kämil tapsaň kyl gullugyn serişde, ýa-da Magtymguly syrym çokdur, men neýläýin, açan ýokdur, älemçre adam gezmez, at gezer, bu syrlardan jahan halky ýat gezer ýaly birnäçe setirlerinde özüniň şeýle içinde gizlin syrynyň bardygyny aýdyp geçýär. Şol syrlar hazynasyny açmak üçin açar gerek. Şol açaram biziň pikirimizçe bir dört halkaly açar diýip şeýleräk özüm baha berýän. Şol açary birinji demek halkasy Magtymgulynyň döredijiligini ýagşy bilmeli. Ikinji Hadysy şerifleri, Kurany Kerim we dini ylahyýet ylmyndan başyň çykmaly, magryfet diýä, tarykat diýä, sopçylyk ylmyndan başyň çykmaly. Üçünjisem arap-pars dilini bilmeli. Dördünjisem edebiýatymyzy, taryhymyzy ýene bir biziň öň geçen şahsyýetlerimizi Magtymgulynyň dörejilini her goşgusynda diýen ýalak, her setirinde diýen ýalak bar, şol şahsyýetlerimiz barada, ine şol şahsyýetler barada taryhy maglumatlary bilmeli. Ine şonda Magtymgula azda-kände düşünmek bolýar. Şu pursatdan peýdalanyp menem ine şu özüm edebiýatçy, mugallym hökmünde, galyberse-de, Bagşy sazanda hökmünde, şahyr hökmünde men şu Magtymgulyň şygyrlaryny söýüp okaýan, ony halk ile, halkymyza ýaýmakda-da ine kyrk ýyla golaý bäri zähmet çekýän, halkymyza, ilimize ýaýmakda-da öz zähmetimizi gaýgyramzok. Ine, şahyryň sözlerde

Oý eý ýaranlar musulmanlar musulmanlar illenem eý ýüregimde daň diňildir Eý bir baý oglunyň elinde hazaýam eý

Çilik dözülýät ýokdur ilden Ey ocak ýitip ýurduň ildir Ýüregiňde däliň ildir

Mugallym sag boluň, owazyňyz belentde ýaňlansyn. Pyragyny wasp etmesi ýazyjy bir şahyr ýok bolsa gerek. Öz döredijiligiňizde hem Magtymguly Pyraga bagyşlanyp düzülen goşgularyňyz bolsa ildeşlerimize okap berseňiz. Baş üstünde. Iki müň ýigrimi dördünji ýylda şu Magtymguly Pyragynyň Pähim-paýhas umman Magtymguly Pyragy ýylynda şol Magtymguly Pyraga bagyşlap düzen Magtymguly şirin dilli ussadym diýen bir goşgymyz bar, şony okap bereýin. Sen beýiksiň, köňülleriň nagşysyň, Dünýä içre-aşa galýandyr adyň, Miras goýduň şygyrlaryň ýagşysyn, Magtymguly! Şirin dilli ussatym. Baglaryň bilbili bossanda gülüm. Akarda suw öserimde sen badym. Ataň Azadiliň ýöreden ýolun, Magtymguly, şirin dilli ussatym. Gara daşdan gara gyly saýladyň. Çygyr boldy seniň bar göwün şadyň. Gulam bolsaň özüň artyk saýmadyň, Magtymguly, şirin dilli ussatym. Meňli gyzdan aýra düşen günüňde. Çygyr bilen basdyň gussa perýadyň. Baş egmedim Fetdah şanyň öňünde Magtymguly çyn dil bolup bardym. Aýyrman eliňden döwlet galamyň, Iliňe bagş etdiň golda bar zadyň, Taraşlap çaglatdyň köňle geleniň, Magtymguly çyn dil bolup bardym. Bu supra jem boldy bagtyýar halkym, Sena edip bildi Arkadag adyn, Ýaşyl pulgun dünýä saçyp dur ýalkym, Magtymguly Çyrndyl dost batym. Berkarar döwletim dünýä ýaň saldy. Barha öňe garşy batlanýar ätim. Seniň üç ýüz ýyllyk toýuň toýlandy. Gal ýeriňden, Çyrndyl dost batym. Sag boluň mugallym galamyňyz ýiti bolsun ýeňil bolmadyk işleriňizde üstünlikler ýar bolsun. Sagbol. Şu pursatdan peýdalanyp biziň edebiýatymyza, medeniýetimize, sungatymyza şeýle çäksiz sarpa goýýan Biziň şahyrlarymyzy şu dünýä ýaýýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsun aýdýan, olaryň döwlet ähmiýetli, il-ýurt ähmiýetli iş, tutumly işleriniň mundanam beýläk has rowaç bolmagyny arzuw etýän. Sag boluň, mugallim! Mähriban ildeşler, eziz watandaşlar! Söhbetdeşligimizi Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrabynyň on altynjy orta mekdebiniň müdiri Ylýas Patlakow bilen dowam etdirýäris. Mugallym, ine, sizem bir halypa mugallym hökmünde Magtymguly Pyragy agaýynyň döredijiligi bilen içgin gyzyklanýaňyz. Indi şu şahyryň dürli temada ýazan goşgulary hakynda ugurlar esasynda söhbetdeşligimizi dowam etdirsek. Hawa, Magtymguly Pyragynyň Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijilegur ummany ýaly-la. Magtymguly Pyragy, Beýik Pyragy, Magtymguly atamyz, ol öz öwüt-nesihatlaryny, pähim-paýhaslary welilik bilen, şygryň üsti bilen halkyna ýetiren akyldar şahyr. Magtymguly Pyragynyň hemmämiziň bilşimiz ýaly döredijiligi dürli taraplaý. Magtymguly Pyragy öz goşgularynda Gülälek mugallym aýdyp geçýär-de, Sözüm aňlan ýok diýip ümsüm oturma, jahan giňdir çenlan bilenine bardyr diýýär. Indi Magtymguly Pyragynyň şol aýdan zatlaryny biz bilim işgärleri biziň borjumyz ýaş nesillerimiziň aňyna getirmeli. Eger-de biz beýik Pyragynyň, beýik akyldarymyzyň bize türkmen halkyna bir bir bir gudrat peşgeç hökmünde berlen Beýik akyldaryň sözlerini ýaş nesillerimize ýetiribilse, onda biziň ýaşlarymyz dünýä görelde ýaş bolup geçer. Ine, şu mekdeplerde şonuň her setirini, her goşgularyny, biziň pikirimizçe, Magtymguly Pyragyň şu badam Magtymguly Pyragynyň şygyr, şygryýet güllerine bagyşlanyp, başga-da bäsleşikler geçirýär. Şular has hasam köpeltmeli, sebäbi çagalar şol Magtymguly Pyragynyň her setirini, hiş her goşgyny bilse, olaryň geljek durmuşam arassa, päk, halal, oňat boljakdygy görnüp durupdyr. Indi hemme temalaram derwaýys, hemme temalaram durmuşa ýakyn, Magtymguly Pyragy hiç haçan könelmeýän bir göwher ýaly-la. Ol öz döwründe-de Şol ýaly bolup galan. Biziň häzirki döwrümizde-de, geljekde-de şeýle bolar. Diýen nesillerimizem Magtymgulyny şeýle hormatlar. Beýik Pyragynyň ady dünýä ýaýrady. Öz Türkmenistan ýurdumyzda-da Beýik Pyragynyň ady ol köçelerde-de, ýokary okuw jaýynda-da, Ýaşlar guramasynda-da, etrapda-da, Ýa bolmasa bäsleşiklerde-de her bir ýerde hökman Magtymguly Pyragynyň ady gelýär. Ine, ýazylýan Gahryman Arkadagymyzyň kitaplarynda-da Magtymguly Pyragynyň döredijiligi barada gaty bir giňden, çuňňur manyly aýdylýar. Indi biz bilim işgärleri Magtymguly Pyragyny ýa gaýçymy ýa şol çagalaryň aňyna ýetirmeli, şonuň esasan hem edep-terbiýe baradaky goşgularyny, setirlerini. Döredijiliginde gaty kän, kän zat barada aýdylýar-da. Ol bir döwlet, berkarar döwlet, ine, berkarar döwlet islärin. Şunuň ýaly neme. Ýa-da bir ýaş, ýaşlaryň sowatly bolmaklary barada. Kitap okan gullar magnydan dokdur diýýär. Şol ýaly edip aýdýar-da, ýa bolmasa zähmetsöýerlik barada, ýa Watan barada gel köňlüm nesihat kylaý, ýa ata, ene barada şolar hormatlamak barada, kim ynjytsa ata bilen enesin, ýa bolmasa ýagşy gylyklar barada aklyň bolsa ýagşy sözle, halk ýamanyň bizarydyr. Umuman ýagşylyklar, ýa Watan söýmek barada, Watanyň topragy, Ýaňy ýaňky bilim işgärlerem aglap geçdiler-de, gel köňül nesihatly Watany terk edip gideli bolmadyk. Şol Watan barada, ýa bolmasa tebigat barada, Gürgeniň, Türkmeniň, ine şuny ýaly, Garagum çöli barada, howw, içinde goşgusynda haýwanlar barada, ine şular ýaly köp goşgularda türkmen ýaşaýşy barada dolduryp geçýär. Magtymguly Beýik Pyragynyň döredijiligi Umman ýaly hemem köp taraplaýyn. Biz indi şony ýaňkaýçymyz çagalaryň aňyna ýetirmeli. Ol sözi gudrat derejesine ýetiren akyllar. Magtymguly Türkmenistan döwletimizde, diňe döwletde bütin dünýäde ýaşaýar, döwletimizde ýaşaýar. Magtymguly her bir ojakda, öýde ýaşaýar. Magtymguly her bir türkmeniň ýüreginde ýaşaýar. Magtymguly Pyragy edep we terbiýe mekdebi. Biz öz maşgalamyzy, öz çagalarymyzam, şonuň ýaly okadýan, bilim berýän çagalarymyzy şo terbiýe, Magtymgulyň Pyragynyň, beýik Pyragynyň aýdyşy ýaly terbiýelesek, jemgyýetimiz bir uly, beýik derejelere barar. Magtymguly Pyragy diňe bir Gündogaryň däl, bütin dünýäniň akyldary. Biz Magtymguly Pyragynyň türkmendigine, Biziň topragymyzda ýaşap geçelidigine buýsanmaga doly haklydyrys. Beýik Magtymguly Pyragynyň uly heýkeli Aşgabatda, Köpetdagyň eteginde eline kitabyny alyp ýöräp gelýän şekilini şony synlanyňda beýik Pyragy öz goşgulary bilen türkmen halkyna ýeňýär. Şol kitabyň içinde-de edep-terbiýe, nesihatlar, şoň içinde hemmesi ýygnanan. Şony göreňde bir akyldaryň, bir akyldaryň öz kitaby eline alyp, türkmen halkyna, bu eziz halkyna özüniň söýen Watanyna ädim urup gelýän şekili Hudadan şekillendirmek. Indi Magtymguly Pyragyň. Ýaşlykdan täsirlenip şahyrlarymyz köp goşgular goşdular. Hawa, şeýle-de ine şu ýerde bir setir aýdasym gelýär. Ses goşup sesine iliň, ulusyň Şahyrlar wasp edýär türkmen ýaýlasyn. Okap, akyllary Magtymgulusyn Şu ýaýlada şahyr bolman bolarmy? Magtymgulyň okap, näme-de bolsa her bir türkmenem bir bir setir ýazasy gelýär, o ýüregiň joşguny beýan edesi gelýär. Kitaby ürç edip gezen çagymda aýagyzlan gördüm Hasar dagynda, Türkmeniň bilbili şygyr bagynda Kitaby ürç edip gezen çagymda Pyragydyr söýüp okanym gelipdir. Magtymguly Pyragy ýaňky aýdyşymyz ýaly ähli goşgularam bize has ýakyn, ýöne Biz sähraýy, sährada ösüp ulalan adamlar bolamyzsoň, bize Magtymguly Pyragynyň tebigat, sähra, daglar, düzler barada goşgulary has ýakyn. Ine şonuň Gürgeniň goşgusyny ýa Türkmeniň goşgusyny okanyňda bir hili özümiz üçin ýazylan ýaly hasam Magtymguly welilik bilen, Beýik Pyragy welilik bilen Türkmeniň şu günki Şu günki ýaşaýan ýeriniň kartasyny çyzyp gidipdir. Jeýhun bilen Bahry-Hazar arasy çöl üstünden öse ýeri türkmen. Jeýhun bilen Bahry-Hazar arasynda häzirki Baky Bitarap Türk Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan döwletini ne. Bu gün uly ösüşlere eýe bolup, dünýäde tanalýan bir hormatlanýan ýurtlaryň biri. Mine şu ýerde bir sährany söýýän, sährada ulalan bilim işgäri hökmünde Beýik Pyraga bagyşlap ýazan bir goşgyny okap bereýin. Goýny gorly Garagumdan getirdim salam, Pyragy, Ylham joşdy ýüregimden, dilimde dogam, Pyragy, Her sözüni zer çaýylan, pähimini il çoýunan, şygryýet şasy saýylan dana hoşzuban Pyragy, ýedi yklymyň danasy, bimöçber ylham hanasy, türkmeniň akylnamasy şahyra zyban Pyragy, gördüm daglaryň ýazyny, diňläp summar owazyny, daşlarda galan iziň öt. Tim, Ýok, Arman Pyragy setirleň okan doýmaýar, Şygyrlaň biparh goýmaýar, Bu gün toýuňy toýlaýar, Garaşsyz mekan Pyragy. Mugallym sizi diňe bir mekdep müdiri, pedagog hökmünde däl-de, eýsem şahyr hökmünde-de biz tanaýas sizi. Ildeşlerimize mugallym hakynda goşgularyňyzy okap berseňiz. Ýaş Watanyň geljegini ýaş nesillerimizi terbiýeleýän mugallym. hakynda goşgym okap berän bir goşgy. Mundan ençe ýyl öň sentýabryň biri ýadymdan çykanok ilkinji sagat bizi garşylapdy mähriban ynsan edil şu gün ýaly bilýärin magat mekdep parta tagta üýtgeşik zatlar Özümizden başga ähli zat päsin Tarlar harplary ýazyp başladyk päsin Dogry ýazyp ters ýazyp päsin Ýadymda birligi ýazyp bilýän diýip Elimem galdyrman turanym tarsa Ýazdym sen ýylgyrdyň soňra düşündim Biriň taýajygy bakyp dur terse Şo ýylgyryp duran mähriban keşbiň Göz öňümde meniň heniz mugallym Her harpy ýazamda ýadyma düşýäň ilkinji mugallym, eziz mugallym, ak gardan arassa çaga kalbynyň ýürek urgusyna deňiç bilýäňiz, siz hem ata-ene hemem mugallym, meniň üçin bolsa uly dünýä siz. Sag boluň mugallym, döredijiligiňizde üstünlikler ýar bolsun, işleriňizde, şeýle hem ýaş nesile terbiýe bermekde alyp barýan işleriňiz rowaçlyklara beslensin. bütin türkmen halkyny, Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzy, medeniýet we sungat işgärlerini, bütin türkmen halkymyzy, medeniýet, sungat işgärleriniň we Magtymgulynyň şygryýet güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Türkmen halkyny bagtly geljege alyp barýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýüregimizden sagbolsun aýdýarys. Goý olaryň her bir tutýan işleri rowaçlyklary beslersiň. Mähriban ildeşler, şunuň bilen Magtymguly dünýäniň akyldary atly gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Türkmen edebiýatyny, sungatyny, medeniýetini ösdürmekde uly işler alyp barýan, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, Belent başlar aman bolsun. Il ýurt bähbitli alyp barýan işleri rowaçlyklara beslensin. Hoş sag boluň saglykda görşeliň.